Ta pera karni meu. Sa ta pera karni meu. É modi, é modi, é modi tudo mundo. Tudo mundo. Bom dias. Outra manhã, manhã tentino tá chegando de tarde cedo. Mas sim, outra manhã, sábado, nós prepara nós companheiros bilhete para outra manhã. É burro na cara, missa na cara. Na picada. Com sumo. Ya ki N pega Jairson pa N pega-l pa N da-l un barigada ki el tava manda ka el ben kaminha ben. Ah karni, ah karni. Na vila.

ki na ta faze live ki na ta papia di algen nha pode komenta ma ki na ta faze live na ta kome ki na ta fala nha festa ki nha di me nome ningen satanas na infernu na ta sta fala di ningen modi gomes

Roma ta mata-l. Nhos ta intende? Nhos ta oja bal ki é mo ki ta fala? Obrigadu, obrigadu.

Yo li nkasa di meu nomi, pa manga ta kumi kami, ai nkontra ku bo pa troka kal ki é.

N ta pode ma nha fidju ki ta kuda de mi. I bo? Ke ku ke di bo? Kau bu ratxa furmi ma bunitu ki bo? Aki n ba, aki n ba Fransa, n ta, aki n ba Merka, n ta parada bu kasu.

Omi finu.
Mosinhu tudu kenha ki kre bai nha festival. Nhos pripara nhos kuminhu bilheti. Ami e ka muitu tropa grandi. N sta bin blokiau. Gosi su di, N ba fika bo ku magrela la. Nhos fika la, nhos fika la pa nhos dexa-m ketu. Nta nhos kolha. Ami N ta fika li ku nos ki ten karni. Ba fika la ku magrela la, merka la. Nhos ta ba bai ta ranjau trabaiu na fonu la, sima e sta la. Ba fika ku Jairsu la.

Nunka ka un dia ku senti ku el pua maka ku frakasa ta peka regau pa lebau kasa. Nta ki ta la. Ai ki nkontra ku algin da el un fratxa ka yera nta mo tregu xanga. Nta pasea sima Juzé ta kontra nta kontra ku mi nta ragala oju na kabesa ta oja kusa ta paga ngrogu ku isu otu nko el. Na ta oka kel bilheti dimas. Nhos tava na porta nta kopa nhos bilheti 50 euro.

Mi kua ka ta da pa nu briga pamodi família tudu amigu kaba mi e runhu ami é sima kobra n ta mata nbrasadu dja i txu ami na kadia kua ta pun abo kadia kadia abo dja konxe ami n ka konxe minina oi nha minina minina osi un kusa mas n ka sabia ma omi ki ka ta bibeba mi éra filís. N ka sabia ma omi ki ka ta bebe é sábi ma si. Mosinhu, kopu sumu, karni na bariga, seka diabus ta si. Si bu bebe gosi di kuzanta, é so bebidu ta bebe, ta bebe ti no senti dinheru ta sobra pa da pa manda mininu. Mosinhu, fábrica ta roba masada. Nau! Ô sinha, algen la ki bira, ki sa kumesa bira bunitu, ki kumesa bira finu, kurason grandi, bu ta muda di parensa. Yo, tudu kusa e ka muda. Ô nha minina. Não, e não, não. Você viu o grupo? Você viu o grupo? Não, tá- a mim creio que caminha mais um, mais um peça de maminha até espera.

Ele goia di mi omi so. Mi na sai di nha live, where yet eu acho sabe de watch uma jair senhor spap, eu não não spap, eu deixa quieto. Oi, minha menina, mas o senhor sabe de onde que meu um gajo fixe? O senhor sabe de onde que meu Un argen di pas. Si nhos sabe ti undi ki mi é un argen trankilu, nhos tinha nhos kuidadu. É ka tudu ki bo ka ta pâpia ki nhos é. Nhos obi? Má é ka pamodi N ten medu. Nton é monti argen ta lata, koba argen, ta pâpia argen, ta fla, Ta kontise sô treta. Kenha ki ta fla si ka ta pâpia? Kenha ki ta fla si ka ta pâpia? N ben. Move, ka ten nada más sábi ki da bo un fartu ku konsiénsia linpu. Dexa atrivimentu. Djoli, dipôs ki bu ben, ku, ku fika bu ta gosta di Jailson más di ki omi, ki patron, ki José Maria Neve,

Nhos krê bilheti, nhos entra kontatu ku mi. Nhos krê bilheti, nhos ten na Sabor di Téra. Si nhos krê bilheti di di dia 15 di abril, ki é já es sábadu li, pa nu apa na rabenta, N ta fla nhos tudu ma si nhos kume karni pa bu kedê ti sukurufitxa. Kel dia nu ten feru gaita, nu ten don di gaita, nu ten kizomba, nu ten funaná, nu ten batukadera, nu ten tiatru, nu ten tudu kuza. N ta pidi nos tudu, nu bai, nu na fase mundu sabe. Kenha ki krê kunpra bilheti, bilheti dja sta, sta ta kaba. Bilheti ku kamisa ku trunfon na porta, ka ten kamisa. Ok, nos tudu nu bai pa na fase mundu sabe, pa na rabenta. Pamodi na Lixemburgu primeru festival na rabenta el. Stepan ka ta da kola ti Zé Kariau labanta, ma kel dia N ta da. Kel dia N ta da. Kel dia N ta da un ora. Un ora n ta fla, kel-li é nha ora pamodi é pa ba santa kola Asín nha ten, dal 2018 ki n ka lapi na algen Pa n baia funaná, pa n baia Rume, so puru bu funaná n pila ba Ken é ki sta li ki krê dansa ku mi Má ten ki ser kolada, má kolada di verdadi Mosinhu, abo oji n ta sta pa ladu di es

Tudu kel ki ba mi da bilheti pa entra kontatu ku mi, N ta sta pa Yeshe daki a poku, pa nu kumesa bende pa bu. Nu ten oji ku manhan, manhan é so dia pa toma konta di artista, pa da kumida. Manhan ma timé ten bilheti pa modi na porta, N sta ta bende nhos bilheti 800 mil eru. Ka si no, na porta bilheti e ta ser un bokadinhu mas karu, N ta krê pa tudu algen ba. Sa Jailson manda pasajen, sa Rui manda pasajen.

Ke dia di nha festa la na vila. Mos tinha andadu ku un mof ka mi ta bai un garafa di whisky. N bai na si obidu, N fla, Nau, mos, da bu ma di fia pa la mi nu kumida. E ratxa grasa. N ta kumesa kanta. Pur ami bibida, ninguin ka ta bai n kanta. Ma dia 15 di abril nu sta la nu ta spera nhos. Mozinhu da vi, dja N tene un algen ki fla ma ta paga un bebida kel dia pa nos inda la manda fera. Má si N bebe sô kel dia, nos sa ta para bebe. Bebida nada N ka sa ganha ku el. Nada N ka sa ganha ku el. Ka es ka ta fla ma mi é ki N bebe, N ta papia txeu. Má es ka ta fla ma N ta da kuzé ka di agu riju tanbê. Kel-la ninhen ka ta fla. Má mudjer ki N ta fla, Má mozinhu, Tudu kel algen ki sta li, di ken ki sta na Fransa, ki krê bilheti, ki krê rezerva bilheti, nhos fla-m, nhos ten ki ta ben sédu, pamodi ten ki ta brinkadu ku el. Tudu ken ki krê bilheti, entra kontatu ku mi, di nha párti, ten ken ki sta na Ex, sta na Sabor di Téra, sta na Vila, na Bar du Kafé, mésmu sta nunbru tilifóni, nhos kunpra nha bilheti ja, pamodi, mosinhu, txuba ta txobe, bilheti sta ta kaba. Nhos kunpra nhos bilheti na fraia, sta nunbru tilifoni la, nhos entra na kontaktu, nhos kunpra bilheti, nhos kunpra bilheti nhos bilheti, nhos txoma argen ta leba nhos bilheti, memu si argen ka tene, si ka sta disponivli, ta entra kontaktu ku mi, ta leba bilheti, nen ki ta sta li la viaji ku ta ki sta na, sta na la pa es tanbe, kenha kre bilheti nhos bai entra kontaktu, kenha kre bilheti su sta na es. Boi nta fla un ta konta na lutu un ta fla la vida lebau la vi usa usa usa la na na usa na kasa ta tene argen undi ki nu sta ten argen pa li ami sta na vila ten argen ki ta sta pa li pa la i entra kontakat ku mi ku flan kanta bilheti ki bu kre i atonda ben ta atonda ku nkan bu kan oxi na na ten pressa la mule ja mi dexeu bu sta sozinho agora to eu ku kara mosinho ke abo undi ki bu sta no no ten ki ta fla undi ki no sta Tudu ken ki krê bilheti entra kontatu ku mi na privadu. Nhos ta fla undi ki nhos sta, asi N ta sabe mo ki N ta faze. Ken ki sta na ladu di es, N ta fla-l ki N ta lé da nhos bilheti gosi li. Dumingu, si bu sta na ladu di es, bu ta bai la na rutunda di gar, algen ta leba bilheti gosi. Mozinhu, nhos ban faze un kuza. Mui ka ta trabadja bo, ô nton ti ku el na trabadja, nton mi ka ten férias, mi ku festival ki mi ten mi sinti ta bu ten ô Davi ten algin ki ten bilheti la di perdons? Dumingu nka ta oia undi no, nka ta oia no, si ten algin la di perdons. E dexa nunbru di tilifoni li nsin ken ki sta na difeton dja ta txoma es ta ba kunpra sebilheti txoma la si bu ten nunbru di tilifoni la viu bu pui dja ken ki sta na difeton dja ken ki sta la ta bai ta kunpra sebilheti ken ki sta na eixo podi pasa la na eixo na rutunda grandi La na kel otel ki nhos staba, ki nhos ta leba nhos amanti, nhos sta bai la, Irmon sta konta ku nhos, Toma, ben li nha bilheti. Ten bilheti i kamisa. Pamodi na porta ka ten kamisa. Motinho. Carne, eles sabem. Ei, tu tá ali, Fredonge, então.

Depois no ki sta ku bida, no profeta no bai. No na fasi mundu sabi. Kila ken ki sta na diferença hoje entra contato ku kutesa kila dau. Li tra wa bilhete, está lá. Algo.

Nhos entra, nhos entra kontaktu ku, ku kel número telefoni ki sta la, nhos txoma, nhos kunpra nhos bilheti. Mas mosi, ninguém pa cá por caixa na ponta caída, para mosi não caixa para porque dia é tudo seguro ficha. É tudo seguro ficha. Tudo alguém prepara para nós para fazer mundo sabe. Cadê? Acaba para num homem que vem para mim que recebe, tudo que recebe. Pa ninguém ka fla Sima na nha festa ki Na passo que fla Nka recebe, nka recebe, nka recebe Tudo homem ka recebe Ka mentira ku mentira Não come eu bilhete Tudo quem quer comprar bilhete Entra contato na ki número Tá na refletões N ta kontakta nhos kuma nhos bini. N ta randja un boi sa N ta prega li sin, sima ta ben ta panha karni tra txuki. Oxi ka ta da.

Ê! Tudu algen di Luxenburgu sta un monti algen ki ê ben, ata ben di Purtugal, di Suisa, di Fransa, di Olanda. Ka nho dexa ganha nhos, nho ben, nhos rakadu, nhos fila baxu, nhos brinka, nhos divirti, ka nho dexa algen ganha nhos. Diogo ta ben. Diogo ta ben. Lê só famoso que ta ben. Mozinha, nunca come, nunca come. Mozinha, carne está sábado. Menina, aí Santa Marta, e o vai tá pondo de cada dia. Pamodi n ta pidi nho ka nhu faitan, Zekinha ku nhu karni. Kel otu n ta buska, kel-la pa ka faita. Minina, bo i nha minina. Daí sa bom, gosi falta kes, kes fruta pa ben. Assim.

N fla di kes grupu di ministru ki N fla tudu antis, nunbru sta eradu. Spera, ya, nunbru sta eradu, mosinhu. Para di ta pui nunbru, ta kunpra bilheti gosi, bu ta mara panu di. di... Ah, bu pui nunbru di tranportador. E ta pui otu pa ntra keli. Menina, oh, nha menina. Ya, ya, kel-la ka sa, kel-la ka sa bon. Tudu ken ki ta, ki ta kre si bilheti, entra kontaku, tudu nu ta kunpra un bilheti, nu ta bai sedu, mosi. Kau ta kumesa, nu ta bai, nu ta rebenta, poi si e kochi bo, patrua, kuladera. Nu tene da parti di gaita, ten da parti di, di kel-li, ten da parti di kel-la, ten omi ki ta pari, ten omi ki ka ta pari, nu ten tudu kusa musturadu la. Mosi, nu tene kantoris so brutu. Festival, primeru bes pa nu bai da sold out.

Faze di konta ma bo amor ka ta kume ningen. Kenha ki ka bai é sima kes ómi ki ten mudjer dentu kasa ka tradu kuzinha. Kenha ki ka bai é sima kes algen ki ka ta kume so katxupa sen karni. Ntendel? Nos tudu nu bai, nu na fase mundu sai ma su. Kel dia no nu bai nos tudu. Tudu. Ma nkontra ku bo kel dia la, la i aji bu te ku rodi dentu kadia.

Nhu si nhu bai na nhu bai na kes kuza li nhu bai nhos kunpra nhos tiketi nhu bu sta ta di ten un festa nta nhos bai fla bu teni bilheti pasa na kafé leban bilheti na kafé undi zabel di pina bu sta na bu sta na kafé bu sta li pa tras nta li na vila li si nta li na nta pasa lagosi nta pasa lagosi li patriki kusé ku N fasi li nau kila nha mai di fia ki sta la N pensa patriki. Aba bu ten ki ta da nomi di nha fidju di bu tilifoni ku bu nobu nomi. Un sinhu gera mi ku nha madifinha gosi. Si el pidi dinheru pa manda manu, N ta fowal, pa mandan 100 eru la. Obrigadu minina, ta mora juntu. Ela, eu adora. Kusa ben organizadu, nhos ba nhos bas kunpra nhos bilheti, nhos nhos pripara nhos loja kusa modi. Tudu ken ki sta na Fransa, nhos ten ki ta entra kontatu ku mi kantu bilheti nhos krê pa nguarda nhos bilheti pamodi nhos ki sta na Fransa nhos é so riku, bilheti ta fasi nhos 69 euro y 99. Minina, oi nha minina. Mozinhu, ki Duengo é un amigu, grandi amigu di meu, e krê ben nha. E kre binha, mudjer dja toma e karta e tudu. N fla, Pibe, mandra e binha, sinha, pibe. Ô sinha, mudjer, nha, ben ku mui antum mô. An pa entrega bilhete ke la. Mas nho choma pa kes número li pa entrega bilhete. Na ke número ki n fixa li, nho, nho, nho entra, nho sta jovem. El fla-m pa el ntrega bilheti. El na fla ma mi na ta mora opé di el. Nhos bai, nhos bai, nhos kuba nhos bilheti. Modi ki nha kuba nhos bilheti pamodi nhos ki sta li, nhos kuba nhos bilheti tudu rápidu. Nhos dexa sô ken ki sta lonji. Nhos kuba nhos bilheti tudu. Nhos kuba nhos bilheti pa nu fase mundu sai pamodi kel dia é pa tudu kongoladier. Kel dia, nu fla kel-li é un fésta ki ta fika na stória. Kel-li é un fésta ki ta fika na stória. Tudu, nos tudu ki sta li, nos nu kunpra nos bilheti tardi sédu. Oji nhos ten oxi ku manhan. Pamo li manha, li outra manhã, dja é soco, não tem outro coisa a fazer. O único alguém que ka tinha de comprar bilhete é, é moça, é, é Eugênio Tavares, bom, eu acabo de ver, ele furtaram tudo coisa e tem, e ka tem nada. A os tempos tu estás de mulher de alguém, moço, vai fica com o celular de, de, de quem é, vamos lá. Agora tu traz José, José também, cheio de etiqueta. Nos ten tudu algen nhos entra kontatus nhos konpra bilheti pamo tenpu sta ta kaba live nta dexa sima sta pa tudu ken ki sta na trabaiu ki sai di trabaiu nhos sai mi sta pa ladu di es ka nhos saba kau verdianu ta mura munti pa la ken ki ta mura pa ladu norti pa ladu bera mi nhos ta fla nta fasi di tudu nta pasa ta lntra nhos bilheti i nhos ta toma nhos bilheti pa nhos ba festa si nhos tene amiga nhos ta djunta ku kolegas nhos ta tau dinheru na un algen o ninguen ka ta da bilheti di grasa nhos da tudu algen nhos atxa da bes tudu algen ten si trabaiu xatoti ka ta kabesa pruntu non. Xatote ka ti dinheru. I xatote ka sa ta paga-m ke ke ta debe-m. Ami N sa ta meste, pabia mi sa ta debe algen tanbe. Bon, sin, e brinkadera, e brinkadera, e brinkadera. Mas kenha krê si bilheti tudu? Ai tanbe ten primu ma di ki tudu algen. E sta sima, e sta sima un mudjer na Lixonburgu li ki tudu algen ki kontra ku el, nha familia, nha familia, nha familia. N ta fla tanbe ku bu maridu ku tudu bu familia. Amo sin, tudu ken ki sta na Lixonburgu nhos entra kontatu oxi, nhos kunpanheru bilheti, oxi N sta dispunivel pa N intrega bilheti pa tudu algen.

Ma kel dja si ba kume otu bes dja e pa so ten ku po Mosinhu gosi ki ndenbra ken ki sta na Olanda ki konxe o rivista di dja ki ta pui pa un sa po di kel di ki na kume karni la ka ofende n kebra kel denti li n sa ta pui di oru ken ki konxe algen ki ta pui Pa i entra konta pa pa da nunbi pa ntxoma pa marka purden di bu ki nta bai n ta bai un dia pa pa marka ndi bu di li ki nta bai nta un dia pa nunka di pa nsa di feria pa npudi apruveta antis nda nta feria nan nan go go i go mano bo tambi gosi nka ku mi tambi keli dia i pekadu keli dia i pekadu keli dia i pekadu keli dia ma nsa ta nta bai pa tras na liba un bilheti la dipos nta bai pa nta pa isma loki ma intra pa fora ma intra pa fora fora minina pa pagu karton o pa pagu ku dinheru

Família ta fla, el ta fitxa mi ka ta obi. Ka e bu ka ira pa mi, supa duru. Ten ka txupa na festival. Auriza, txora di bo mina. Sa bem bloqueou go. Rubi se capaz da bu nome tem paga. Autor. Assim, tá conta com o estudo para festival. Já é sábado, assim. Pa nu bai pa nu abri n ka so sabe Mos fla ma karta ki nu bai pasal N bai pasal pa se ki sabe N sou Si nu bai pasal u omi mas famozu di Xomburgu ben li pa kal
E un omi ki xama Rubi E un omi ma el e riku El ten dinheru pa tudu komu ku luger El pasa El pasa Ya pasa ya pasa Rubi de viaji ya pasa
Tchau vá merci Ok obrigado Obrigado Mozinho N paga 180 euro Ô preta

E dita e fabadu, kel dinheru ki N oja ku el anton sósiu da-l nha, N kunpra kaza anton. Kel la ka pode kaba. Minina, Mosinhu, Mosinhu, dia 15 nu sta ta spera nhos tudu. Dia 15, no ta spera nhos dia 15 na o, o tra manhan.

Algen dja oia ma N ka ta disliga tilifoni, ta txoma sima ma kel algen ki krê bilheti. Mosinhu, N ta sai di live, bon, es ta bon, nhos fika fix. La fia ki N ba palanta la, ô fala ken ki krê bilheti, nhos ta bai. Live N ta dexa ta fika, nhos entra, nhos kunpra nhos bilheti, nhos fase nhos, nhos kunpra nhos bilheti, nhos entra kontatu ku, ku, ku mi ô kualker algen, N sta disponivli, nu bai pa nu a fase kel festa pa tudu koma un kuladera, pa nu bai, pa nu a pari. Ke dia, ke dia si atxa kusa pari, N ta pari sin. Verdadi pa fla, si pari, si kusa pari di jetu nu ta pari, nu ta da minhu kumida. Ami, kes txiga li ago. Ten un monti algen ki sa ta txiga ki ti n ta ka txiga. Lazu di Figuinha fla mi, sa ta txiga ti n ta ka txiga. Bo kenti, nho fika dretu, tilifoni ta kuazi ta sega. Nho fika na pas. Gosi se trabadju. Bai staba intrega bilheti la, dipos n ta ba pa es. N ta bai pa na zona kume karni.